Siân Hywys, Cadeirydd Grŵp Hawl Cymdeithas yr Iaith. Dyn ni yma heddi i drafod bancio yn Gymraeg. Chi chi ymlaethu ychydig ar beth bydd yn cael ei trafod? Ie, yeah, ni wedi penderfynu ar chwech galwad um, sy'n crynhoi o gwmpas yr angen i Gymreigio gwasanaeth y banciau a hefyd i ni o blaid wrth gwrs gweld cynnal gwasanaethau yn lleol yn hytrach na'r um, symudiad yma sydd wedi bod i, i gau cynghennau lleol. Felly pwrpas heddiw, ni wedi gwad um, y prif fanciau i gyd, ni wedi gwad uh, cynrychiolwyr y mudiadau, mae Llywydd Merchyr y Wawr yn mynd i fod yn gymryd rhan uh, yn y drafodaeth, i ni gyd cael gweld beth yw yn profiadau ni, ond i hefyd i grynhoi o gwmpas y chwech galwad yma. A beth yn union yw'r chwech galwad wedyn? I ni'n sôn amdan gwasanaeth cownter yn amlwg, uh, gallu o hebu, i ni'n sôn am uh, bancio ar-lein, cynnal y cynghennau yn lleol ac wrth gwrs y, y gwasanaeth dros y, dros y cownter. A, a beth 'y ni'n meddwl sydd yn bwysig ydy mae'r un o'n blaenoriaethau sy' 'di codi o llais yn yy yn aelodau ni o beth maen nhw'n meddwl sydd yn bwysig a felly wrth edrych at y dyfodol tuag at yy y symudiad i i ddiwygio mesur y Gymraeg mae hwn yn un o'r gofynion pendant. Ydych chi'n gweld banciau yn dechrau symud, yn dechrau newid y polisi nhw o ran bancio ar-lein yn Gymraeg? Wel, beth sy'n anodd fi'n credu yw bod hwn eto yn enghraifft o golli tir yn anffodus. Wrth gwrs, oedd hwn yn un o feysydd ymgyrchu'r Gymdeithas yn ôl yn yr 80au, um, a gyda y datblygiad ar-lein, dyw'r Gymraeg ddim wedi bod yn rhan o hynny. A ni'n gwybod bod y Comisiynydd wedi gwneud gwaith yn edrych ar, ar y mater yma um, blwyddyn diwetha. Um, felly na, dyn ni ddim yn gweld symudiad ar hyn o bryd, ond beth i ni'n wyddus i wneud yw gweld sy'n allu newid y sefyllfa, naill ai o fewn y sefyllfa bresennol neu trwy ddiwygio'r mesur. Fel arall, wrth gwrs, mae'n mae, mae fater o, o brotest bod y sefyllfa yma ddim yn ddigon da. Tebyg i sefyllfa uh, siopau ac yn y blaen a'r sector breifat yn gyffredinol. A mae yna siec Gymraeg Os. yn mynd i gael ei llofnodi. Os. Beth yw'r bwriad o hynny wedyn? Wel, fi o'n i'n pendroni faint o arian allan ni roi fel ffigwr ar y siec, achos faint yw gwerth uh, yn busnes ni fel siaradwyr Cymraeg a phobl sydd eisiau bancio yn Gymraeg. Um, a dyn ni ddim yn gallu rhoi ffigwr yn yma, ond beth dyn ni wedi penderfynu yw, mae'n symbolaidd i, i sôn am y miliwn Uh, felly, nod sy'n ni jyst yn siarad am, am miliwn o bunnoedd plus, ynddo fe. Um, felly, bwriad y siec ydy crynhoi y chwech galwad yma, wedi arwyddo ar ran cynrychiolwyr y mudiadau, a wedyn mi fyddwn ni yn mynd â hynna ymlaen, yn sicr uh, at y banciau hunain a hefyd at y llywodraeth, fel yn gweud, o ran edrych tuag at diwygio'r mesur.